Franz Josef Haydn aarĩ mũrutani na mwambĩrĩria wa ũini wa mũthemba wa string quartet karine-inĩ ya ikũmi na inyanya, na kuongerera ũguo aarĩ mũtungi wa nyĩmbo cia kũinwo nĩ ikundi nene cia aini na kĩmonimoni irĩ symphonies. Nginya ũmũthĩ ũyũ ngumo yake ndĩrĩ yathira na nyĩmbo ciake no cithakagwo. Harĩ niĩ ĩrĩa nyendete mũno nĩ symphony number ninety four in G major. No makĩria ma ngumo cia nyĩmbo ciake nĩ kĩriga kĩa mũtwe wake. Haydn aakuire mũthenya wa mĩrongo ĩtatũ na ĩmwe mweri wa Mũgira Njara mwaka wa ngiri ĩmwe magana manana ma kenda ena mĩaka mĩrongo mũgwanja na mũgwanja thutha wa ndwari ya kahinda. Kahinda-inĩ kau bũrũri wake wa Austria warĩ mbaara-inĩ na nĩ ũndũ woguo mathiko make matiatindĩrĩirwo ũrĩa mathiko ma mũndũ wa ngumo ta yake magĩrĩire. Gũgĩkĩa rũcinĩ rũrũ rũngĩ aatwarirũo kanitha-inĩ kũhoerũo na gũcoka gũthikwo mbĩrĩra-inĩ cia Hohenstrom kũrĩa Vienna. Ũmwe wa arĩa mekinyĩtie mathiko-inĩ mau aarĩ Joseph Karl Rosenbaum, mũrata wa hakuhĩ wa Haydn. Rosenbaum aarĩ mũrori wa mathabu na mũthomi wa gĩthomo kĩa phrenology, ũrĩa nĩ ũthomi wa ihĩndĩ rĩa mũtwe. Ũndũ ũrĩa warehete arata aya hamwe ũrĩ atĩ erĩ acio maarĩ endi a nyĩmbo. Rosenbaum eetĩkĩtie atĩ ũũgĩ wa mũndũ nĩ wĩyandĩkĩte ihĩndĩ-inĩ rĩake rĩa mũtwe. Rĩrĩa Rosenbaum okire kũmenya atĩ ndwari ya mũratawe ndĩarĩ ĩhone, aanjĩtie mũbango wa ũrĩa akaanyitũkia mũtwe wake akua. Ĩ nĩguo agĩthome naguo akĩmenye ũũgĩ wa nyĩmbo ciake woimĩte kũ. Nĩguo gwĩka ũguo, nĩahoire ũteithĩrĩrio kũrĩ mũrata wake ũngĩ kwarĩtwa Johann Peter. Me nake, maambire kũiya mũtwe wa mũtumia Elisabeth Rose na kũũruta nyama nginya ũgĩthera, ĩ njĩra ya kwĩharĩrĩria metereire Haydn agũthe ndoiteke. Mũndũ ũngĩ warĩ mũbango-inĩ ũyũ arĩ Leopold Eckhart, mũrata ũngĩ wa Rosenbaum, mũndagĩtarĩ ũrĩa warĩ amateithĩrĩirie gũcũnũra mũtwe ũcio kwa njĩra ya ũbacĩrĩri. Jacob de Muth nake aarĩ mwandĩkwo wa mbĩrĩra iria Haydn aathikagwo, na nĩwe warĩ amacimbũrĩrie na amarutĩre mũtwe wake. Thikũ ya kana mweri wa gathathanwa nĩguo Rosenbaum aabokeirwo mũtwe wa Haydn nĩ de Muth. Yarĩ thikũ ya gatano kuma Hayden akua na ya kana kuma athikwo. Rosenbaum ona ndetereire gũkinya mũciĩ atanahingũrania mũtwe ũcio nĩguo awone. Hau hau agũthirwo nĩ kĩhera kĩũru nginya agĩtahĩka ikũmbĩ-inĩ rĩake rĩa mbarathi. Arĩkia gũtahĩka akĩũtwarĩra Dr. Leopold ũrĩa wambĩrĩirie kũũcũnũra na kũũthambia ũrĩ ũndũ eekire kahinda-inĩ ka mweri ũmwe na thutha ũcio akĩũcokeria Rosenbaum. Rosenbaum nake aawakĩire gathandũkũ ka ngirathi na thahabu na ũgĩikara hau thĩinĩ mĩaka ĩngĩ ikũmi na ũmwe, rĩmwe ũgĩikara mũciĩ-inĩ gwake na rĩmwe kwa Johann Peter. Mĩaka-inĩ ĩyo yothe maũndũ maarĩ mega o nginya rĩrĩa The Duke of Cambridge okire gũceerera Prince Esterhazy kũrĩa mamũthakĩire rwĩmbo rwa Haydn The Creation. Rwĩmbo rũu rwakenirie mũthamaki ũcio mũno na akĩhe Estahazi ngumo ya gũkorũo na mũini wa gĩkĩro ta kĩu. Ngumo ĩno yaririkanirie Esterhazy atĩ matiaumire maheete Haydn mathiko ma gĩbũrũri, na nĩ ũndũ woguo agĩathana athikũrũo na athikwo werũ mbĩrĩra-inĩ cia athamaki, na meka ũguo magĩkora ndarĩ mũtwe. Bombastic side eye. Ũthuthuria wambĩrĩria waingĩririe Peter heho mũno amu ndaahithaga atĩ aarĩ na mũtwe ũcio, na nĩguo ndakeyumbũre Rosenbaum aatwarĩire thigari mũtwe na akĩmeera atĩ Dr. Leopold nĩwe waiyĩte mũtwe wa Haydn. Wega warĩ atĩ Leopold nĩ aakuĩte, na nĩ ũndũ woguo ndaarĩ hau gwĩtetera na ũhoro ũcio ũgĩthira. O na kũrĩ ũguo, thigari nĩ ciahotire kũmenya atĩ mũtwe ũrĩa maaheetwo warĩ wa mũndũ mũnini gũkĩra mĩaka ĩrĩa Haydn aakuire nayo, na nĩ ũndũ woguo magĩcoka kwa Rosenbaum kũũria ciũria. Rita rĩrĩ nyũmba yake yainamanirio indo ciothe ĩgĩcaria mũtwe. Mũtwe ũrĩa ahithĩte ngondoro-inĩ ĩrĩa mũtumia wake akomete akiuga ena kahinda na nĩ ũndũ wa ũguo ndĩomire ĩroretwo. Mũtwe waga na waga biũ, mũthamaki onire ahake Rosenbaum na mbeca nĩguo etĩkĩre gũcokia mũtwe. Rosenbaum agĩtĩkĩra, agĩcokia mũtwe na Haydn agĩthikwo rĩa kerĩ. Ngina hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Ha ha ha, you thought. Ũma nĩ atĩ mũtwe wa ma warĩ ona Rosenbaum na ũrĩa acokirie warĩ wa mũndũ ũngĩ. Eehithĩire mũtwe ũcio nginya gũkua gwake rĩrĩa aatigire aũgaĩra Peter. Nake Peter akĩĩhithĩra nginya rĩrĩa aakuire na akĩũtigĩra The Society for the Friends of Music Vienna o ta ũrĩa eerĩtwo eke nĩ Rosenbaum atanakua. Wakinya kũu waigirũo igũrũ rĩa kĩnanda kũrĩa waikarire kahinda ka mĩaka igana rĩa mĩrongo ĩtano nginya rĩrĩa famĩlĩ ya Esterhazy yamenyire ũhoro ũcio. Mwaka wa 1954 nĩguo famĩlĩ ya Esterhazy yacokeirio mũtwe ũcio, mbĩrĩra ya Haydn ĩkĩhingũrũo na agĩcokerio mũtwe wake. ũrĩa Rosenbaum aheanĩte ndwarutirwo, na nĩ ũndũ woguo ũmũthĩ ũyũ Haydn athikĩtwo na mĩtwe ĩĩrĩ. Na kaba we, amu twĩragwo ciongo igĩrĩ cikirĩte kĩongo kĩmwe. Ũmũthĩ ũyũ mwĩrĩ wa Haydn hamwe na mĩtwe yake ĩĩrĩ ĩigĩtwo kũrĩa Eisenstadt, Burgenland, Austria. Na nĩ ũndũ wa ũguo, ũngĩgekora ũthiĩte Vienna, ndũkanariganĩrũo gũceerera Haydn's Park wone mbĩrĩra ya mbere ya Haydn ĩrĩa aatũũrire atarĩ na mũtwe wake. O na thutha wa mĩaka mĩingĩ, mũtwe wa Franz Josef Haydn nĩ wacokirio. Tũkwĩhoka o na mũtwe wa Julia Gathoni nĩ ũgaacokio. Nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, wĩrore.